this campus crush uz thing is really really making it big and it's all thanks to you so yeah guys as you know today we have a different person we have different people different couple yatoda kupinza pacampus crush vari kucrashirana vaiziva chichichi so yeah there's a guy who wrote a letter to us like i told you write your letters to me kana nemunhu wari kucrashira and yeah we're gonna see those person tokulinka up so there's a guy ari kumanfred as we heard like 15 minutes ago when we called him so right now is the one that we're gonna go and check then tobva taona kuti chi eh, nyaya yake ari kuti chii adosanganiswa nechibhebhi chipi chacho then yeah maizia guys so yeah right now follow me as we now go tinotsvaga munhu iyeye asi bawanga saa madiko mdhara seferi hapana Same mix. Low key. Bo. Ewa, nice. Ini mdara zita rangu ndoziti DJ Bambo. Yeah, ndo zita rangu and I'm from Campus Crash University of Zimbabwe. Eh, ndiri kufamba ne team ne makamera chichi mashuro. So tsamba yenyu yakasvika kwatiri mdara the one that you wrote about this girl you're crushing on ari ku NC1 anonzi Miranda. Yeah. So mdara muri serious here? Muchimuka.

skin yake mzara eh. aiwa dzaive mbeji then so nave ndati ei domboona face yake ma eh. so ndakamuchaimira pakubuda eh. takubuda mlake eh. ndamuona haa wangu andidi kunyepera mawani ndakanakirwa nemwana zvekuti face wangu ana ndakagara naye anonzi eh. mugozi eh. ndakamuudza kuti haa wangu ka mawani uyu ndanakirwa naye zvekutodaro eh. eh. so ah mwana aye akanaka handidi kunyepera mahora mahora sai mudhara we understand kuti munonzi bhima nanti mm. eh, gwenyambira munorova mbira nemangoma yeah. as you said magitare saka risei mawek sai bo ah. zvokuti mwana muchatombomuroera mangoma akanaka abvuma kuti tibude naye mumbomuroera mbira ah, eh, actually ka mwana mm. ndakatodi mm. ndakamunyorera kauyu ndakamunyorera kasoni kaki
wow guys mukuzinza here guys eh, eh.
Ah, ndomurovera eh. apoona zvaka zvaitika anga ndamuona nhasi ka the mm. following day ndakabva ndanogara mashure kwake then ndaida kunzwa star rake saka ndozomutsvaga achimudaidza miranda miranda then ndakabva ndandonomutarisa chii instagram wangu mawani

Alright. Saka mdara aya masina munoridza haazoiti kuti musvike. Pane zvo zoti mukuridzira baby kangene ngene ngene mbira dzenye idzi idzi. Eh. Baby rotanga kusvikirwa samdara. Eh. Eh. Asvikiri. Saka bom mdara isi danger. So muri kuona chi? Eh, handi mwana wati ari NC1, NC1. NC1. Alright. Isi danger. Eh, takazoita tuma findings twedu tika zova kwaari. Sa right now ndokwatakudzika. Mm. Tinoona kuti mwana akwani maiziva then afterwards I'm gonna call you then tell you kuti ayasvika paposito rakati then tobva ataita link up racho eh, saka action action eh. mm, ah, saka bho mdara haisi danger iri bhobi man haisi danger sharp so yeah guys uh, right now takupinda munc1 so that's where we're gonna find this girl ari uh, kucrashirwa wacho that's where we're going right now so yeah follow me guys as we get inside oh, how are you sei kumadhiri ana neflu ndinani inini mm. ndinayo koyo aona serious boss wangu ah, haasiye musikana wacharukira chirwa guys unozigira kuti ndiye haasiye this is my friend mm, so how you though I'm good. I'm good. fine aiwa tamboyo unotora vanhu vari doitwa campus crash mukatoni Campus crash.
Eh. Oh really?
yeah That's saka nice.
ndozviri kuitika
yo hi how are you how's life zvikufaya seko madhiri hmm. loki zvoitwa mwanga wakarara Mm, pakaipa so yeah my name is dj mambo uh, i'm from campus crash with my guys here and uh, yeah tambouyawo kuroom kwako kuzokutsika kuroom kwako waizi timbokuona mm.
ndiripo uripo hazvikuoneka kuti wanga akarara zvemashow wow this this bed yakaiswa double ah, this one is comfortable mda kana muchirohwa interest munomu hey shamwari pakaipa so yeah man um, you know the story ukaona tatosvika i don't know if you've heard about us but ukaona tasvika kudai so that means pane zvikuitika mm. miranda um, there's someone out there who's crushing on you eh, ane crush newe so he wants to have a conversation newe angotauro newe hameno zvanenge achitaura kuti sees tatu maclass kuswahili kwamunenge muri so he wanna chill with you and have a conversation okay, Is, mm. unongozivawo kwari problem no mm. because mm. ndagara ndiri murelationship kudhara mm. nyange yaive ichinetsa mm. but unongozivawo
Oh, so that means yo uri murelationship or it's just a toxic relationship yekuti pane munhu ari kuku kukutsoma or whatever man what's happening mambo or zviri complicated zviri very complicated yeah, yeah. to be honest and uh, ndinotsongwa one eh.
unotsongwa nevanhu mm. nevanhu saka eh, mm. unozivo ah, its hard for me kuti ndingoti enda murelationship nemunhu mm. zviri public mm.
alright alright so yeah hey pakaipa anyways this guy is crushing on you so haisiso zvezoti muri marelationship yenyu izvo hatine isu tangunongokusanganisaiwo guys then you know mongomoona this guy i think

so yeah guys yeah yeah welcome back guys and yeah we are chilling with the pretty lady anga achitaurwa wacho maize this is the person ari kuitirwa crash ari kucrashirwa on miranda how are you okay, okay. Mm. how's life ah, zvekufaya here pacampus no key so man tell me man um, ain't you shocked to be you know having someone crashing on you achizvitaura on live on camera

Eh, hatisi kunyatsowirirana kunoti mm. today weare good tomorrow mm. chichi unongozivawo ah, mm, oh, gerit so yeah, without wasting time man ndakutowasta time emfesu because anenge akanonokirwa let me try and call him uh, but okay. uh-huh. yo ndevi yeah ah, kusvika uh, panc 1 paentrance yenc 1 ndokwatiri vanogara gara vanhu eh yes okay iripo yep so i think in just a few minutes anenge asvika awadi ah, famba akashaya semunhu akamisa vanhu kuti ofa mm. mm. wadi boyere seko madhiri zvikufaya seko madhiri achikoro ako apa wangu chikoro ako isi danger so ye yeah, guys as you can see eh, tatanga nemfesi uyu tikazonotora chimoko bhebhi rapana apa so guys nina won't waste much of your time maiziva eh, havana vakuziva ameno do you know this guy you don't know him mm.
iye anenge achikona zvake manje kumalectures meno tatura ndambotaura rere raanga achiti anzi anomboonaona pauri so ye yeah, mdara um, this is it maizia hamungashore yeah, mdara hamungashore so ill leave you guys to eat then mopedza nyaya dzenyu andi yeripo
so ya sezvaunza namama e handisitombodombo kunyepera crash isiyo okay mhm.
but ndaishaya kuti ndokuudza sei because ndotosvika kutotaura nei Like for real. Zvokuza. Okay. Kwakanaka. Zvotunaka zvotunaka. Kuti ndotoshamiswa ndototaura nemusikana akanaka. Mm, thank you. Yeah, so,
mm, okay. Uh, but I think ndamboudza mambo like before kuti inini I'm in a toxic relationship with this other guy so tinomboitonge tikarambana but zvinomboita seem as if tiri in love i don't understand even myself ska ndo zviripo between me and him you see so ainini for real handina kana basa nerelationship yavo something mm. Ah, okay. I don't think it remain in effect eclass yangu okay so kubvunza are you in a relationship kana kuti mm, I was really in a relationship but ndakatoikuita because of you. Zvakunyepera.

Yeah, that's my favorite instrument but ndoita sempotona andisana mboita song yembira but ndakatonyorera iyoyo
tinzwe unoona chii inini eh. ndofarira kuridza mbira mm. but actually ndoimba maafro and something okay. but nhandisina kambokomboza ini song yembira but crash yangu yakandidrive kuti ndiva ndichokunyorera song

Shaya kuti ndoita sei Shaya kuti ndokudza sei Ndoda uve muroora wamai Ndichikubata sisai Mumoyo ndimo mauri Wakapinda ndikaisa chiuri Vamwe vasikana chavaoni Ndakungoona iwewe hani

zvinoita mberi
always work unoita program ipi
okay i do multimedia production ya uri mupachi one two yeah
ya
haina mbokudza zvemunhu wangu samunhu wacho anotodzidza panai anodzidza panai
inonetsa so like munotoonanawo zvingori zvekuti munhu anenge kunetsa ubatiwe
noona kana basa nayo so ah unongoziwo munhu uri nerelationship naye saka mm.

asi nonge uri busy zvekudaro Ah, no, neni siri busy but you know I've got time to yekuti ndimboendawo out nevasikana my friends cause Oh, unoita nozoa zvekuenda- inini ka inini unoita nzvimbo out. social media inoda kakuva fully packed so i need to make sure kuti here and there nda- ndatora manice pictures saka ndinobuda here and there kakawanda like, unotoita every weekend unonga vakatoenda kuplan Ah, not kuplan as such but i plan

Ah, haisi haisi problem.
Baby sei usiri kuwanza makoza ako?
Handikuona zvandiri kuita. Uri kuitei?
Ndachitira kufonera kwese ndotodarika apa ndoona ndotoona makamera ari kuita. Mandiona sei?
Ndiri kubva neukoko then ndiri kuona wakatogara panapa. Muri kuita zvinhu zvichiti panapa. Um, this is the guy Uh, I call my boyfriend kushuta.
Kasa ndisimukomana wako kana kuti you call me my boyfriend. No, no, no, no, no, no. Problem yekukecha ndo zvandisingadi hangu to be honest. Zvaunoita izvozvo zvitu hasha hasha and stuff. Aya. No. Uyu ndiye anowagara naye.
Andiri kuona kuti pationa na mambo ana ana ana ana ana ndikuratidza kuti chii pane zviri kuitika but iwe unguya from nowhere wakutongosvika as if you own me. Kasandi uya ndisi kukuona kambe. No wangu you don't.
Eh, seems like wakurumidza kumove on. Since for the past two months wanga uchingo act a fish after all. Chikuza ndoswera ku ward and then what is Just say what. What does it matter? Hapana, same mix. Ah, washa ona nyaya iri kuitika ka. Eh. Andisombonzisa kuti zvifamba sei. And then pandakutoona wewe ka. Eh. Ndakutoona kunge pane zviri kutogadzira something. Yet mune munhu wangu and then I'm munhu wangu asi kudaira mukozi nekuda kwenyu chii chiri kuitika ah, mukuona chimda
pane ndasindika tiri kushuta munhu wako here ndiani wako uyu ndibhuzi wako
taura ndiani ndiwe uri chii changu hangu ka eh, i cannot say kuti ndiri musikana wako because nezvanga zvichiitika the past two months ndakakuudza yoo unoita as if ndiwe muridzi wangu kuda undicontrol and stuff i don't like it ndakakudza kudhara kuti change you don't so eh.
saka patwo months acho pane akaramba mumwe hmm.
zvanhu zvakutonge tikarambana cause ndofunga watone week noti wandiona ah, ah, mira mira ah, mira nditaure imbomira teerera mira iwe wani uti wandiona panapa ndichitora makamera wakuda kuita act as if unondida stereki kutobva uko uchitomhanya and stuff no
ah, chila imbochila noto wandiona panapa dai ndansiri panapa waimboya uchintsvaga
akufona uko hakuzi kuti wangu wandiona
ah, wangu wandiona another chance inoti ndakuitwa zvana mambo isu yawakuti another chance asi taura chokwadi dai kuri kunzi wadarika apa ndisipo panapo endifonerei
sanyepe iwe wanga chidai ndadarika ndabva nekumanfred bva wadii
handisi mwana mudiki handisi mwana mudiki bcause ndokuziva ndokuziva
ngokumbirawo just a few minutes ngotaura newe usati toziva kuti she told me in other words utrava kuda kundibvisa pamunhu wangu ndizvo zvauda utrava kuita
unodzati kana wakunditi munhu wako ndo zvinondibhowa izvozvo ini angandiudza kuti shes her relationship is not like stable saka ndatitoziva kuti munhu wako whatever dai angotiudza ngareta tisina tombo westa time kuuya panapa its not stable saka kana chinhu chiri stable it means kuti hachipo here kana kuti chiripo handiti its just hachisachangogadziriswa but muri chacho hachiripo
ya ipapo hapana zoita clear but let me cut off my camera then ndibebe wangu wakuzvitaura nhasi pese apa ah, ndizvizive ah, aiwa mambo unozoti ari kungotaura nenyuti muripo guys tatu wakambodaro here kuda kupfugama pfugama kuda kushowa kunge handisi mwana mudiki ndiri mwana mudiki zvangu ka but brain iwoyo ai ndinotodzishandisawo sandite wako ah, wangu pakaipa wangu kozi mm. saka situation mawani mm.
hey
saka pewo ndikataura newe wangu is there anything pa
bozi kuona zvikuitika chi ndino kuti tiri kamba saka mufesi uyu ndeyanga ari kurashira chi mbebi vatisati tozoita nemunhu wacho kundingati ndiri murelationship nezvaunoita eh, ndozvazviri kureva ndiwe uri toxic the fact yoti wandiona ndiri pakamera wada kuita kuda kunditanisha imeji yangu chibhoko chimhanya dai ndaosinondiona panapa zvaingofarana